Jintasbu biswit il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifmu aħjar l-istorja tiegħu. Ġimilu tkellimna fuq l-etimoloġija tal-ismijiet li jiffurmaw il-ward tal-irjieħ. Illum se nibqgħu ftit mat-tema tat-temp, iżda se nwessgħu ftit l-orizzonti tagħna u mmissu l-aktar mal-aspett letterarju ta' din it-tema. Fl-ewwel parti tal-programm, David Aloisio se jkellimna fuq il-kunċett tal-fallaċja patetika li jintuża fil-letteratura proprju meta t-temp jew il-klima jispiċċaw jimxu id fit mal-burdata, l-emozzjoni jew is-sitwazzjoni li jkun għaddej fiha karattru fl-istorja. Fit-tieni parti tal-programm, Norbert Bugeja se jkellimna dwar ir-rabta li nsibu bejn il-kelmiet riħ u ruħ. Meta nisma' t-terminu fallaċja patetika, ħsiebi jmur mill-ewwel fil-films ta' Walt Disney u l-films tat-tfal. Minkejja li l-udjenza mira kienet it-tfal, kemm-il darba naraw mumenti meta t-temp jissimbolizza karattru jew sitwazzjoni. Insemmi pereżempju Snow White and the Seven Dwarfs. Qatt innotajtu li meta tidher is-saħħar għall-kattiva hi tkun akkumpanjata minn ħafna xita jew ragħad? Jew pereżempju fil-film Beauty and the Beast, meta jmut il-bestja, osservajtu li x-xita kienet kontinwa biex tkompli żżid mal-atmosfera ta' bikju swied il-qalb? L-istess nosservaw fil-film Bambi, meta omm Bambi tiġi maqtula minn kaċċatur, l-atmosfera ta' swied il-qalb Toħroġ b'aktar saħħa permezz tas-siġar kollha mneżżgħin, ħalli turi dak li qed tħoss Bambi. B'mod simili, meta fil-film The Lion King miet missier Simba, is-siġar ukoll kienu għerja u l-atmosfera ta' swied il-qalb minħabba l-mewt tidher ukoll biċ-ċpar baxx u n-nuqqas ta' kuluri vivaċi. Min-naħa l-oħra, meta l-films jispiċċaw fuq nota pożittiva, spiss tara xeni b'temp ċar u safi, b'veduti panoramiċi tax-xemx. jew saħansitra tal-baħar, li jagħtu ħjiel b'saħħtu lill-qarrej li kollox għadda b'wiċċ il-ġid. Tlaqna nisimgħu aktar fuq l-etimoloġija tat-terminu fallaċja patetika.
Il-terminu fallaċja patetika għall-istudenti, għax ġeneralment ma l-istudenti jun użawh l-aktar fil-kritika per eżempju tal-poezija, tad-drammi, tal-proza. Għall-istudenti forsi huwa terminu li jinsema daqsxejn tqil iżejjed. Imma jinteressa wkoll wara kollox mhux lill-istudenti biss, imma anke lill-pubbliku ġenerali, għaliex qed ngħid hekk għax Huwa mekkaniżmu li jitħaddem kontinwament mhux biss fir-rumanzi, per eżempju, imma anke fil-films. Tajjeb, ħa nibdew it-terminu naqsmuh għax huwa maqsum f'żewġ kelmiet. Mela, fallaċja patetika. Għandek kelma minnhom li ġejja mil-Latin, tajjeb fallaċja u kelma minnhom li ġejja mill-Grieg patetika. Felisi, fallaċja, xi ħaġa li mhux vera. Patetika għandha x'taqsam mal-emozzjoni tal-bniedem. Issa meta taqgħadhom flimkien, fl-arti ħafna drabi, xi drabi qas jinduna ta' min ikun qed jikteb pereżempju jew qed jagħmel film, imma kemm-il darba narawha di. Ħa nagħti l-eżempju ħalli nispjega ruħi. Pereżempju ikun hemm il-karattru ewlieni illi għaddej minn perjodu diffiċli, mela emozzjonalment huwa mdejjaq, tajjeb? Ħaġa tal-għaġeb madwaru jkun hemm temp griż. Anzi tibda niżla x-xita. Tajjeb, iħoss il-bard. Mela x'qed jiġri hemmhekk? Fil-ħajja reali, mhux bilfors meta nkun imdejjaq ħa jkun hemm it-temp imdejjaq bħali. Tajjeb, issa hija Felici hija Falsità hija gidba gustuża, le li jagħmlu l-artisti kemm fil-films, kemm fil-letteratura, eċċetera, eċċetera, illi kull meta, jew ħafna drabi, hemm li l-emozzjoni tkun negattiva, b'xi mod it-temp jirrifletti dan. Tajjeb, mhux neċessarjament it-temp, dak kollu li huwa inanimat ukoll, dak kollu li mhux bniedem madwarna, jien naf, pereżempju, is-siġar, Kienu mdejqin ukoll għax jiena mdejjaq li qed nuża hawnhekk personifikazzjoni. Allura, issa naħseb huwa pjuttost ċar il-kunċett tajjeb, mela emozzjonalment għalhekk patetika li m'għandix taqsam mat-tifsira kemm int patetiku ta' min jitħassek mhux mhux dik it-tifsira hawnhekk. Imma emozzjonalment qed issir din il-gidba għax qed jiġu trasferiti l-emozzjonijiet umani fuq l-ambjent ta' madwar il-bniedem. Tajjeb, u dak huwa t-terminu fallaċja patetika li jitħaddem ħafna imma forsi ftit nies jafu t-terminu kif jissejjaħ.
Wara li smajna aktar tagħrif fuq il-fallaċja patetika, fit-tieni parti tal-programm, Norbert Buġeja se jaqbad mar-rabta bejn il-pari, riħ u ruħ. Ġim ilu semmejna bosta espressjonijiet marbutin mar-riħ. Ngħidu aħna riħ fuq jew riħ isfel, u riħ impoppa jew riħ impruwa. Għedna wkoll li tista' tgħum favur jew kontra r-riħ. Umanizzajna wkoll ir-riħ u għedna li jista' jonfoħ, jaħkem, iqum Jikkalma jew jieqaf. U xi ngħidu għal dak il-bniedem li jdur ma' kull riħ? Xi ħadd hekk mhuwiex leali, per eżempju, lejn it-twemmin tiegħu jew lejn xi tim li miegħu iżomm u żgur li mhux ta' min jorbot fuqu. Infatt il-Malti jgħid li bniedem għaqli ma jdurx ma' kull riħ. U ġieli smajtu l-qawl li b'riħ jew riefnu b'xi ħaġa rridu nsiefru. Dan ifisser li xi darba jew oħra b'xi ħaġa rridu mmutu. Issa ppermettuli ngħidu kelmtejn fuq l-espressjonijiet li nużaw bil-kelma ruħ. Ir-ruħ, minħabba l-importanza tagħha fil-ġisem uman, tissemma spiss fid-diskors ta' kuljum. Bniedem tar-ruħ ikollu karattru tajjeb, iżda bniedem bla ruħ ikun kattiv u ma jaħsibhiex darbtejn biex iwettaq il-ħażin. U int li qed tismagħna, tqis lilek innifsek bniedem fuq ruħek mimli b'ħafna enerġija? Jew bniedem kalm u introvert. Jekk tmur f'attività fejn ma jkun hemm ħadd, x'ngħidu? Ngħidu li m'hemmx ruħ jew ma tarax ruħ. Mentri jekk tgħid xi ħaġa f'qalbek u ma tkun trid lil ħadd jisimek, tkun għedtha bejnek u bejn ruħek. Jekk tidħol għal xi ħaġa b'ruħek u b'ġismek, tkun dħaltilha b'kull m'għandek. U għandek tgħin ruħek biex Alla jgħinek. Ġieli ltqajtu ma' xi ħadd li jħobb jistieden ruħu b'idejh? Ma tantx tara ħelu ħa ngħidlek. Jew ġieli ltqajtu ma' xi ħadd iffurtunat li kemm-il darba jiskansa l-perikli jew il-mewt minn quddiem għajnejh, f'dak il-każ, ngħidu li għandu sebat irwieħ. U la qed insemmu l-mewt. Xi ħadd li jkun radd ruħu, ikun miet. U meta ngħidu li ħallejtni nistenna bħal ruħ fil-purgatorju, inkunu qed infissru li tkun ħallejtni lampa stampa nistenna waħdi. Tafu aktar espressjonijiet bil-kelma ruħ? Inħallu f'idejkom biex taħsbu fuq oħrajn. Xemx sajfija daqet mota
Mela, e, il-rabta jew relazzjoni bej riħ u ruħ e, jina tinteressani iktar bħala poeta mill-lat ta' poezija għaliex la jena lingwista u lanqas jena etimologu. E, però ovvjament għandek żewġ elementi biex ngħidlek li huma inviżibbli kemm ir-riħ li huwa element klimatiku u kemm ir-ruħ illi aħna nassoċjaw aktar ma' esperjenza spiritwa, fenomenu spiritwali. Però ovvjament fil-arbi Insibu jekk jekk se nidħlu ftit fl-etimoloġija, fl-Għarbi insibu dawn iż-żewġ kelmiet fejn il-kelma ruħ tal-inqas mill-ftit li informajt ruħi, il-kelma ruħ hija hija wkoll prinċipju spiritwali, jiġifieri tirreferi għal spirtu, tirreferi għal prinċipju tal-ħajja li Alla nefaħ fuq l-ewwel bniedem meta ħalqu fuq Adam, U anke fil-letteratura Għarbija bikrija, il-kelma ruħ insibuha wkoll tirreferi għal riħ. U allura inti għandek din ir-rabta illi b'mod metaforiku fil-poeżija insib li toħloq effett b'saħħtu ħafna. Però mbagħad, interpreti importanti, interpreti kbar tal-tifsiriet tal-Koran bħal Ibn Abbas, jorbtu wkoll l-idea tar-ruħ anka kif toħroġ mill-Koran ma kelma li bil-Malti aħna nirreferu għalija bħala nifs, imma fl-Arbi insibuha bħala nafs jew nafas, jiġifieri tieħu n-nifs. Eh, ovvjament fit-teoloġija Iżlamika eh, hawnhekk għandek eh, tifsiriet differenti u komplessi. Għandek l-idea ta' nafs bħala ruħ, sewa, imma wkoll nafs illi tfisser il-jien, il-persuna tiegħi. ukoll ix-xewqat tal-ġisem. U mbagħad f'fergħat tal-Iżlam bħas-Sufiżmu li hu iktar fergħa mistika tal-Iżlam għandek l-idea wkoll illi titbiegħed mix-xewqat tal-ġisem u tersa iktar lej stat eh, spiritwali, stat ta' bniedem aktar tajjeb biex ngħidlek. U ovvjament eh, l-idea ta' nafs insibuha f'poeti mistiċi bħal poeta tas-seklu 13 Rumi illi jitkellem pereżempju fuq l-istrument mużikali ta' nej il-flawt tal-qasab biex ngħidu hekk li għandu rabtiet importanti ma' din l-idea ta' nafs kemm mil-lat fiżiku u kemm mil-lat spiritwali. Li jinteressani wkoll però kieku kellna nistaqsu lilna nfusna kellniex nestendu l-idea ta' etimoloġija għat-twemmin jew għar-reliġjonijiet, kieku kellna meta naraw dawn ir-rabtiet bejn l-Iżlam u l-Kristjaneżmu, aħna bil-Malti fir-reliġjon Kattolika nirreferu għar-ruħ, nirreferu għar-ruħ il-qodos. Jiġi daw hemm rabtiet fundamentali, rabtiet dwar fenomeni bażiċi illi kemm it-twemmin Iżlamiku u twemmin Kristjan joħorġu minnhom. Jiġi kieku kellna immorru lura lejn il-qedem tal-oriġini ta' dawn il-reliġjonijiet, jiġifieri n-nafs mbagħad terġa' għandha rabta ma' l-Ebrajk Bibliku nefesh. Meta tibda tħares lejn dawn ir-rabtiet, ma tistax ma tistaqsix lilek innifsek, kieku kellna nħarsu lejn etimoloġija ta' twemmin u nibqgħu sejrin lura u lura u lura, b'xi mod ħa nispiċċaw fl-istess post. U ovvjament fil-poeżija, pereżempju, jiena dawn ir-rabtiet bejn riħ Ru, riħ li huwa element klimatiku, ruħ li hija element iktar spiritwali, nifs li huwa funzjoni tal-ġisem, eh, fil-pożja meta tressaq eh, dawn it-tlet Eh, termini bl-istorja u l-bagol eh, kollu li jġibu magħhom b'mod etimoloġiku, eh, inti ħajkollok imbagħad espansjoni tkabbir fit-tifsir u fil-profondità tal-poeżija.